given to us by nature. Na my pig go stand to your own just flat. Guy. Now I tell the girl say anywhere I come na come. I left that wicked farm city. I go to Total celebrate Greece. Baba Sangote do boys. Baba when you sleep with an older woman you understand

See as una serious dey wait ma funny. What's funny? Me wey dey find who I wan sleep with this night. I dey go through a lot. Baba, the way things cost now, if na now Timaya be plantain seller, I for no make am o. Plantain now dey very expensive die. See MOP slip of tongue. MOP forehead be like Nigeria economy, you no go understand am. Make you comot cap, your eye go clear. Asoro, my guy, DJ, thank you for sponsoring. The way you like MOP, you, you want sleep with her. Everywhere, powered by MOP. For my picture, say they write powered by DJ. You be NEPA. Papa, you wey dey close to DGM, the share say you don comot. You just show say you never make am. You just dey wan associate with people wey don make am. Give big man space. Invest in BTC. na una go dey tell girl say stay with me i go make it baba no where i get nigeria is in a state of shedima now baba things don cost even i go save no fit save money now ha see people wey dey say this year i no gree for anybody no gree for anybody no gree sleep all of us dey awake by this time dey lis ten to mop sleep of tongue wetin e dey contribute for the economy This Nigeria, anything wey you dey do now, you gats add another work join am o. My neighbor na ashawo, na runs girl too, if she no catch online, she go catch offline. My guy wey dey do yahoo, he dey thief too, if you no catch online, you go catch offline. You gats dey creative, even for AFCON sef, our keeper get injury, as he see say other keeper dey warm up, na he start to dey warm up say I'm okay, I'm okay. You must get something doing. They go dey tell you say get two streams of income. You no go get one before you get two. The only stream wey dey this Nigeria na stream of joy. What God cannot do, I go lie for you. Baba, graduate dem now I dey pity for. See Asoro wey study engineering, e dey choose skit, Rufus, say na runs boy. Engineer wey no fit near engine. Baba, this Lagos eh, they dey lie. Even freedom way, traffic dey. Why they dey call am freedom way? My first attack, I got it in first tag, man. Bro, no farmer for farm city. Na hawk full there. For farm city, those girls, they are very crazy.

I go to Total, celebrate Greece. Baba, Sangote do boys. Baba, Total girls, very customer friendly. DGN, I go Total. I ask the girl, say, how much for a night? Say, 30k, but they dey do promo, 25. Say, nice. Bro, with accommodation, oh, that girl, oh, na for my house. I tell the woman, say, let's go. And she senior me, oh. I dey fuck with respect, mama nigga. Guy, when you sleep with an older woman, you understand sexual transaction. We don sleep with the woman finish. The money I pay her, 25 kpa. She say she give me one small infection. I say no bother yourself. I use 20k cure am, 45,000 remain 105. I put am for Bitcoin, e rise. Sense. Guy, na Lagos be this. Port Harcourt boy, Omale. Who be that? Wetin be him name? Baba tomorrow na sit at home o. Just dey spray and you no dey send money go village. Who be you? Who, who are you? Ọmọ Obi. Ọmọ Obi puss. You don finish? Baba, you dey come quick o. Throw bundle, no dey spray this thing. Ladies and gentlemen, I do this one and I go. For this Lagos, they no dey stay one place for long. If you stay one place for one year, pack out from that place, they go see you finish. They go tell you say God bless your neighbor, be happy. God is your neighbor. Una lie you. You God bless your neighbor. Pack out. Now you go dey pump water. I pack out from Sangotedo. I go Ilaje movement. I reach there. DJ, my neighbor na Ashawo celebrate grace. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Yo, I dey wake up, I start when they call me fine boy, you don shop. Grace. See people wey dey say this year no gree for anybody, no gree for anybody, no gree sleep. All of us dey awake by this time dey lis ten to MOP, sleep of tongue. Wetin e dey contribute for the economy? This Nigeria, anything wey you dey do now, you gats add another work join am o. My neighbor na ashawo, na runs girl too, if she no catch online, she go catch offline. My guy wey dey do yahoo, he dey thief too, if you no catch online, you go catch offline. You gats dey creative, even for AFCON sef, our keeper get injury, as he see say other keeper dey warm up, na he start to dey warm up, say I'm okay, I'm okay. You must get something doing.

You don finish? Baba, you dey come quick o. Throw bundle, no dey spray this thing. I pack am for Sangotedo, I go Ilaje, movement. I reach there, DJ, my neighbor na Ashawo, celebrate grace. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Yo, I dey wake up, I start when they call me fine boy, you don shop. Grace. I shop and I shop. Una good night, man. subscribe to my YouTube channel, like the video, drop your comments, and turn on the notification button so you see other beautiful videos when they drop.